Sou, léif Frënn, ech si frou, Iech op eisem europäesche Meeting kënnen ze begréissen, an dat am Numm vun der Europäescher Lénkspartei. Mir hunn dëse Weekend den Exekutivbüro vun där Partei hei op Besuch. Si sinn awer hei op Besuch fir ze schaffen, a mir wäerten eis notamment mat Froe beschäftege wéi d'Austeritéitspolitiken an Europa, de Meeting vum 29 September oder d'Mobilisatioun vum 29 September. An et wäert och nach drëm goen, fir de Kongress vun der Europäescher Lénker virzebereeden, deen am Dezember zu Paräis wäert stattfannen. Mir hunn dëse Meeting Solidarité sans frontières genannt, well esouwuel d'Notioun vun der Solidaritéit wéi och déi vun der Grenz déi aktuell lëtzebuergesch an europäesch Zoustänn zimlech gutt erfaassen. Virun enger Woch waren déi Lénk present op der Manifestatioun vun de Gewerkschaften, fir d'Egalitéit tëschent de Salariéen ze verteidegen. Et geet konkret drëm, datt duerch den Austeritéitsplang vun der Regierung déi 44 Prozent Lëtzebuerger Salariéen, déi am Ausland wunnen, wäerten benodeelegt ginn. Um gewerkschaftlechen Niveau hunn Residenten an Net-Residenten bis elo zesumme fir gläich Rechter gekämpft. Dat ass elo a Fro gestallt, well d'Gouvernement mat Moossnamen, déi d'Rechter vun de Frontalieren ugräifen, eng latent Xenophobie ënnerstëtzt an d'Lëtzebuerger géint d'Frontalieren opstëppelt. Dass Nationalismus a Krisenzäite sech verstäerkt, dat ass näischt Neies, mee et ass d'Roll vun engem Politiker, dogéint ze kämpfen. Et ass awer net nëmmen den Nationalismus, deen hei e Problem stellt, mee och d'Ensolidariséierung tëschent de Salariéen oder d'Applikatioun vum Prinzip diviser pour mieux régner. Nieft der Opspléckung vum Salariat kënnt a Krisenzäiten och den Nationalismus tëscht de Länner méi staark zum Virschäin. Mir wëssen all, wat an deene leschte Woche esou geschitt ass, haaptsächlech tëschent Frankräich a Lëtzebuerg, mee säit 2008 schonn entstinn permanent verbal Eskalatiounen tëschent de Länner vun der Europäescher Unioun. Sou Momenter maache kloer, dass hannert der Idee vun deem Europa, dat si do bauen, kee politesche Wëlle besteet, eppes Gemeinsames wierklech opzebouen. An dass, wann en fuerscht geet, wéi en et hei erëm gesäit, och net méi vu Solidaritéit ze schwätzen ass. D'Uleies vun enger europäescher Lénkspartei an och vun den nationale Parteie muss et also sinn, sech anzesëtze fir d'Dignitéit a fir d'Solidaritéit. Mir mussen Alternativen op den Dësch leeën, déi gemeinsam Perspektiven uweisen an als Grondprinzip d'Gläichberechtegung hunn. Um nationalen wéi um europäeschen Niveau muss et heeschen, gläich Aarbecht, gläich Rechter. Ech halen meng kleng Introduktioun mat enger negativer Idee op. Ech weess net, ob der dem Naomi Klein seng Stratégie du choc kennt. Do mécht hatt eng historesch Analys, wou et weist, dass ëmmer a Krisemomenter d'Leit an engem Schockzoustand sinn, dee mat sech bréngt, dass se wéi kleng Scheewecher dem Hiert iwwerall nolafen an dobäi vergiessen, dass den Hiert se awer op déi Plaz vun der Kris ebe bruet huet. Eis Roll misst et sinn, de Leit kloer ze maachen, dass se keng Scheewecher sinn an dass se all déi Krise keng Fatalitéite sinn, dass an deem Sënn och d'Konsequenzen, déi aus deene Krise gezu ginn, och keng Fatalitéite sinn. Ech fäerten awer, dass mir dat bis elo net hikritt hunn an dass Naomi Klein mat senger Theorie Recht huet, och wann hei zu Lëtzebuerg op d'mannst d'Gewerkschafte sech an hire Positioune radikaliséiert hunn, kann een nach laang net vun engem Lénksruck schwätzen. Am Géigendeel, um europäeschen Niveau gëtt et e ganz geféierleche Rietsrutsch. Mir mussen eis, mengen ech, éischtens d'Fro stellen, duerch welch politesch Bedingungen et dozou komm ass, datt lénk Beweegungen an der Kris, an där mer dra sinn, esou wéineg Kredibilitéit kréien. Au-delà vun dëse Bedéngunge geet et awer och drëm, eisen eegenen Discours ënnert d'Lupp ze huelen an deen am aktuelle politesche Kontext ze analyséieren. Well d'Situatioun, déi hu mer analyséiert. Mir bréngen et och fäerdeg, Alternativen op den Dësch ze leeën, mä mir bréngen et net fäerdeg, eis Analysen an Alternativen ze verbreeden. A soulaang mer dat net fäerdeg bréngen, wäert d'Naomi Klein leider Recht behalen. Sou, mat där Idee giff ech d'Wuert weiderginn un de Serge Urbany. De Serge ass fréieren Deputéierte vun déi Lénk. Merci.